Пуҫ эфирта Чӑваш Ен студири иксӗрин фомина сывлӑх сунатӑп пирӗн паянхи кӑларӑмра. Чи лайӑххисем Раҫҫейри конкурса кайма тивӗҫрӗҫ. Республикӑрен сӑвакансемпе осеменаторсем Элӗк районӗнчи Новый путь хуҫалӑхра тупӑшрӗҫ. Халӗ кунта хӗсӗккипе яланах машинӑсем пӑкӑланса лараҫҫӗ. Шупашкарти Иван Яковлев проспектӗнчи ҫула тӗпрен ҫӗнетме пуҫланӑ. Инкек сӑлтавӗ тимсӗрлӗх. Ҫӗмӗрлере нумай хваттерлӗ йывӑҫ ҫурт ҫунма пуҫланӑ. Кану вырӑнӗ валли пилӗк миллиард тенкӗ. Шупашкар пилӗкҫӗр ҫул тултарнине халалланӑ парк ҫитес ҫулсенче тӗппипе улшӑнӗ. Ҫӗмӗрлере пушара пула ҫын пурнӑҫӗ татӑлнӑ. Вут-ҫулӑм шӑматкун кӑнтӑрла Мопро урамӗнчи икӗ хутлӑ йывӑҫ ҫуртри хваттерсенчен пӗринче алхасма пуҫланӑ. Чрезвычайлӑ лару-тӑру министерствин Чӑваш Енри управленийӗнчен пӗлтернӗ тӑрӑх, баракра вӑл вӑхӑтра вун икӗ ҫын пулнӑ. Вӗсене унтан тӳрех илсе тухнӑ. Ҫулӑм ҫывӑхра вырнаҫнӑ ытти йывӑҫ ҫуртсем ҫине сиксе ӳкес хӑрушлӑх пулнӑ. Пушара сехете яхӑн сӳнтернӗ. Инкек тухнӑ хваттерте ҫывӑрнӑ, ҫирӗм пилӗк ҫулти ҫамрӑк пурнӑҫран уйрӑлнӑ. Ху ҫине больницӑна леҫнӗ. Пушар сӑлтавӗ пирус туртнӑ чухне асӑрханманни. Иккӗмӗш хутри тӑватӑ хваттер тӗппипе ҫунсӑк элленнӗ. Пӗрремӗш хутри тепӗр тӑватӑ хваттерти пурлӑха та ҫӑлса хӑварма май килмен. Республикӑн Строительство министерствин ятарлӑ комиссийӗн халӗ ҫуннӑ ҫурт шӑпине татса памалла. Ҫирӗмпилӗк ҫынна вӑхӑтлӑх пурӑнмалли кӗтеспе тивӗҫтернӗ. Республика Пуҫлӑхӗ Михаил Игнатьев тунтикунсерен ирттерекен канашлура каланӑ тӑрӑх, ҫынсене инкекре хӑвармӗҫ. Резерв фончӗн шучӗпе шар курнисене тӑкаксене саплаштарма пулӑшмалла.

Аса илтеретӗп, ку ыйтупа Чӑваш Енре пурӑнакансем республика Пуҫлӑхӗ Михаил Игнатьев патне маларах та тухнӑччӗ. Вӗсем масар ҫине илсе ҫитерекен автобусра билет хакӗ ӳсни пӑшӑрхантарнине пӗлтернӗччӗ. Хула пуҫлӑхӗ Леонид Черкесов каланӑ тӑрӑх, Шупашкар, Явӑш маршрутпа ҫӳрекен икҫӗр хӗрӗх тӑххӑрмӗш автобусра канмалли кунсенче билет хакӗ Хӗрӗх тенкӗ мар, вунултӑ тенкӗ пулӗ. Транспорт шутне те виҫӗ хут ӳстерӗҫ. Хӑш-пӗр районсенче ҫӑва ҫине июнӗн ҫирӗммӗшӗнчех каяҫҫӗ. Халӗ масарсене тирпей-илем кӗртеҫҫӗ. Шупашкарти Иван Яковлев проспектӗнче ҫула юсама пуҫланӑ. Транспорт юхӑмне йӗркелес тӗллевпе кунта ҫавраҫул тата ҫуран ҫӳрекенсем валли ҫӗр айӗн каҫмалли тума палӑртнӑ. Ку ҫула анлатаса хула халӑхӗ тахҫанах кӗтнӗ. Машин йышлӑ чухне уйрӑмах ирпе каҫ кунта кашни кунах пӑкӑ. Юсав хыҫҫӑн Иван Яковлев проспекчӗ тӗпрен улшӑнӗ. Кунта ҫавра ҫул, суту-илӳпе курав центрӗ ҫумӗнче ҫӗр айӗн каҫмалли, транспорт ҫӳремелли ҫул сарлакӑшне тӑхӑр метр тума палӑртнӑ. Хальхи тӑватӑ светофор вырӑнне пӗрре ҫеҫ юлӗ. Строительсем ҫӗре тикӗслеме, йывӑҫсене касма, ытти чӑрмавсене пӗтерме пуҫланӑ. Ҫула тапхӑрӑн-тапхӑрӑн туса пырӗҫ, строительсем талӑкӗпех ӗҫлеҫҫӗ. Ромашка кольцо, реконструкци тӑватпӑр. Аялта ҫӗнӗ кольцо пулать. Аялта ҫӗнӗ кольцо проспект Мирова, Ивана Яковлева патӗнче пулать. Ҫав вырӑнта. Кӑҫал аялти кольцоне туса пӗтерейместпӗр. Кӑҫал тӑвашшӑн ромашкӑпа Ленинск комсомола ҫитиччен ҫулне аслататпӑр. Унтан Ленинск комсомола Хиверский патнелле, тепӗр енчен Привокзальнӑй площадь патӗнчен килетпӗр. Ӗҫе вӗҫлеме ултҫӑр сакӑр вунӑ миллион тенкӗ уйӑрнӑ. Юсав вӑхӑтӗнче транспорт тавра ҫулпа ҫӳрӗ. Ҫул тӑршшӗ икӗ ҫухрӑм, ҫапах та кунта ӗҫ нумай. Ку проектра пурте йывӑр. Пурте пӗр-пӗринпе ҫыхӑнса пыраҫҫӗ. Ну, малтан ӗнтӗ пирӗн пӗртӗм трубасене, водопровод, канализаци, газопровод трубисене, кабельсене хурас пулать, ҫултан кӑларас пулать ҫул айне, ҫул хӗренет те. Пурте пӗр-пӗринче чухланса пыраҫҫӗ. Малтан тӑвас пулать ӗнтӗ ҫӗр айӗнчи магистральни трубопроводствине, кайран уже ҫулне тӑватпӑр. График тӑрӑх ӗҫлесе пыратпӑр ӗнтӗ, пӑхӑнса пыратпӑр. Икӗ пин те вун тӑваттӑмӗш ҫул, октябрь уйӑхӗччен, ҫак ҫула пӗтерсе заказчика сдавать тӑватпӑр. Ну, ӗнтӗ кунтах хула халӑхшӗн кӑштах йывӑртарах пулать ӗнтӗ, тӳлемешкӗн машинсемпе. Паян, если тӑватӑ полоса кунта пирӗн, ӗҫленӗ вӑхӑтра икӗ полоса анчах юлать. Но ҫулне хупма хупмастпӑр. Ҫула юсанӑ вӑхӑтра ҫӳреме чӑрмавлӑ пулин те ӑна туса пӗтерсен хальхинчен темиҫе хут лайӑхрах пулассине пӗлсе чӑтма тивет. Чӑваш Ен кӑларӑм валли Оксана Баскакова, Игорь Ульянов.
Тахҫанах палӑртнӑ тӗллевсем тинех пурнӑҫланма пуҫлӗҫ. Тӗп хула администрацийӗнче Шупашкар пилӗкҫӗр ҫул тултарнине халалланӑ паркра ҫитес вӑхӑтра мӗнле улшӑнусем тӑвассине сӳтсе яврӗҫ. Июнь пуҫламӑшӗнче тӗрлӗ субъект хушшинче палӑрса проект Раҫҫейри кӗпӗнтӗвунпӗрмӗш вунсаккӑрмӗш ҫулсенчи туризм аталанӑвӗ тӗллевлӗ программӑна кӗнӗ. Проекта виҫӗ тапхӑрпа пурнӑҫламалла. Кашнин валли икӗ ҫул уйӑрнӑ. Хула ҫыннисем ыйтнипе кунта аквапарк, океанариум, яхт-клуб, чӑваш йӑли-йӗркине сӑнлакан ял, ачасем валли хӗлӗн ҫӑвӗн ӗҫлекен Диснейланд евӗрлӗ смешарикланд тата таврари виҫҫӗр пилӗкҫӗр ҫухрӑмра ҫук тӗрлӗ кану вырӑнӗ пулмалла. Пурӗ пилӗк миллиард ытла калама тивӗ. Парка тӗпрен ҫӗнетнӗ май тӗрлӗ йӗркене пӑхӑнса ӗҫлемелле пулӗ. Утмӑл пилӗк гектар ҫинче ешерекен йывӑҫ-курӑка сыхласа хӑвармалла, чирлӗ ӳсен-тӑрана пирӗн тӑрӑхра сайра тӗл пулаканнисемпе улӑштармалла. Кунти ҫырма-ҫатра-пата туллин усӑ курмалла, вӗсен таврашӗнче фонтансем лартмалла, кӗперсем, сукмаксем хывмалла. Проектра палӑртнӑ хӗрӗхсакӑр аттракцион ваттине те, вӗттине те тивӗҫтерӗ. Ҫӗнӗ паркӑн планне хатӗрлекенсемпе тӗл пулнӑ май хулара пурӑнакансен чылай ыйту пулчӗ. Хӑшӗ-пӗри чӑваш ялне паркӑн пӗчӗк курӑнман лаптӑкӗ ҫинче вырнаҫтарасран шикленчӗ. Теприне килен-каян транспорта ӑҫта лартса хӑварасси кӑсӑклантарчӗ. Мӗншӗн уйрӑмах ҫак парка суйлани пирки ыйтакансем те пулчӗҫ.
Паллах, унта пулмалла пирӗн ҫил арманӗ, пулмалла шыв арманӗ, пулмалла тимӗр лаҫҫи, пулмалла ӗҫлекен сӑра вӗретмелли, сӑра пӗҫермелли лаҫ тейӗпӗр. Ҫапла вӗт. Ман шутпа унта пулмалла ҫӑкӑр пӗҫерекен пӗчӗк кӑна кӑмака, икерчи пӗҫерекен кӑмака пулмалла. Ӑна открытый ресторан тӗҫ, уҫӑ ресторан тӗҫ. Ҫавна палах Турцинче пурӑн пек япалсене курнипӗр. Сӑмах май Оренбургра ун пек пирӗн тӗрӗсем тунӑ. Вӗсен ӗҫлемелле, вӗсен сутмалла. Ӑна эпир ҫав апат-ҫимӗҫе ассисе те пӑхмалла.
Республикӑра ӗне сӑвакансемпе семинаторсен конкурсӗ иртрӗ. Ку хутӗнче вӗсем Элӗк тӑрӑхӗнчи Новый путь хуҫалӑха пухӑнчӗҫ.
Конкурса ҫирӗммӗке ӗне сӑвакан тата ҫирӗм осеменатор хутшӑнчӗ. Кашнин ӑсталӑхӗ пысӑк. Хӑшӗ-пӗри пӗрремӗш хут мар тупӑшать. Ӗҫе лайӑх тума пӗлни кӑна ҫителӗксӗр. Теорие те ӑнкармалла. Тупӑшакансен ҫирӗм тӗрлӗ ыйтӑва хурав-памалла пулчӗ. Мӗнесене мӗнле сумаллине, например, массаж тумалла, так, мӗнле апат ҫитермелли унта дояркам пӗлмелле ӗнтӗ. Так, например, сыт пахалӑхӗ. выльӑх апатӗнче мӗнле кормовой единица, удара, например, концентратра, сенаша, ӑна дояркӑсем пӗлмелле. Ӗне сумалла парада хӑвӑрт салатса пуҫтарасси яланхи йӗрке. Унпа тахҫанах усӑ курмастпӑр пулин те алӑсем хӑнӑхнӑран хӑйсемех ӗҫлеҫҫӗ, тет Мария Тихонова. Элӗк районӗнчи Новый путь хуҫалӑхра вӑтӑр ҫул ытла вӑй хураканскер ҫак конкурсра улттӑмӗш хут. Сӑмах май каласан, Мария Тихонова ӗҫлекен хуҫалӑхра ҫӗнӗ технологипе усӑ кураҫҫӗ. Хальхи йышши машинӑпа харӑсах ҫӗр-алӑ ӗне таран сума пулать. Ӗҫри ҫитӗнӳсемшӗн икӗпин те вуннӑмӗш ҫулта Мария Тихонова Чӑваш Республикин тава тивӗҫлӗ ял хуҫалӑх ӗҫченӗ ята тивӗҫнӗ. Ку конкурсра ҫынсемпе курса калаҫатпӑр, пӗр-пӗрин опычӗсемпе паллашатпӑр. Мӗнле ӗҫленисемпе интересленетпӗр. Аппарат пуҫтарассине ӗнтӗ вӑл халь тытса ҫитнӗ ӑна. Куҫ хупса та салатса пуҫтарма пултаратпӑр. Ӗнтӗ сума та.
Конкурс ҫӗнтерӳҫисене ял хуҫалӑх министрӗ Сергей Павлов саламларӗ, хаклӑ парнесемпе чысларӗ. Чи лайӑх осеменатор Тӑвай районӗнчи Акконд агрохуҫалӑхри Венера Иванова, ӗне сӑвакансем хушшинче пӗрремӗш вырӑна Вӑрнар районӗнчи Янгорчин кооперативри Алевтина Тарасова тухрӗ. Кунгурсра эпӗ пӗрремӗш, пӗрремӗш анчах хутшӑнмас. Ҫапах та мана йывӑрлӑх ӗне сӑвас енчен пулчӗ. Ҫамрӑксем пур, шаннӑ. Шантӑм ҫитерессе, тӑрӑшрӑм. Кашни ҫулах йывӑртарах хутшӑнма конкурсра кӑҫалхи ҫул особенно урӑхларах пек туйӑнчӗ мана ҫӗнӗ жюрисем кӑҫалхи ҫул, а то малтанхи икӗ ҫулта пӗр пекреххисем пулнӑ, ну кӑҫал урӑххисем ҫӗннисем хутшӑннӑ жюрисем и ытларах урӑхларах требованисем ытаҫҫӗ.
Ҫӗнтерӳҫӗсем Раҫҫейри конкурса хутшӑнма тивӗҫрӗҫ. Вӗсене унта та ӑнӑҫу сунатпӑр. Чӑваш Ен кӑларӑмпа Лилианит Петров, Александр Яковлев.
Ҫурхи ӗҫсене ӑнӑҫлӑ вӗҫленӗ ятпа несӗлсен авалхи йӑлине пӑхӑнса иртнӗ канмалли кун красноармейскисем ултмӑл пӗрремӗш акатуя пухӑнчӗҫ.
Красноармейскисем кӑҫалхи уява Раҫҫейри ҫут ҫанталӑка хӳтӗлемелли ҫулталӑка тата хӑйсен ентешӗ чӑвашсен паллӑ композиторӗ Филипп Вокин ҫуралнӑранпа ҫӗр ҫул ҫитнине халалларӗҫ. Таврари маҫтӑрсемпе аластисем ир-ирех хӑйсен ӗҫӗсен куравне йӗркелерӗҫ. ача-пӑча вылямалли лаптӑксенче шавларӗ. Уяв сцени ҫумӗнче чӑвашсен авалхи йӑлипе хӑнасене тин ҫеҫ уҫнӑ пичкери кӑпӑклӑ сӑрапа сӑйларӗҫ. Пухӑннисене Красноармейски район тата администраци пуҫлӑхӗсем Владимир Григорьевпа Андрей Шестаков саламларӗҫ. Ытти ҫулхипе танлаштарсан кӑҫалхи ҫурхи ӗҫсене самай лайӑхрах тата хӑвӑртрах туса ирттернине палӑртрӗҫ ертӳҫӗсем. Красноармейскисене саламлама

Кӗҫӗн Шетмӗри культура ҫуртне ҫӗнӗ хут купӑс парнелерӗ. Ялсенчи фольклор ушкӑнӗсем, ача-пӑча пултарулӑх коллективӗсем уяв халӑхне юрӑ-ташӑпа савӑнтарчӗҫ. Несӗлсен йӑлисене манманнине кӑтартса пултарулӑх ушкӑнӗсем тӗрлӗ вӑхӑтри ӗҫ-пуҫа сцена ҫинче сӑнласа пачӗҫ. Спорт ӑмӑртӑвӗсем те шавлӑ иртрӗҫ. Хӗрсемпе каччӑсен командисем волейболла выляса тупӑшрӗҫ. Патвар ачисем бокс картинче вӑй виҫрӗҫ. Чӑваш Ен кӑларӑм валли Леонид Петров, Юрий Васильев. Италири Вальдисоль хулинче маунтинбайк енӗпе тӗнче кубокӗн виҫҫӗмӗш тапхӑрӗ иртнӗ. Раҫҫейӗн пӗрлештернӗ ушкӑнӗнче Чӑваш Ен велочупуҫисем те, Вера Андреева, Надежда Антонова, Ольга Терентьева пулнӑ. Кросс-кантри ӑмӑртура Раҫҫей спортсменӗсенчен пирӗн ентеш Ольга Терентьева мала тухнӑ. Вӑл Итали хӗрӗсенчен вӑтӑр виҫӗ ҫеккунт маларах финиша ҫитнӗ. Сӑмах май, ҫакӑ вунсакӑр ҫулти Олен тӗнче шайӗнчи пӗрремӗш ҫӗнтерӗвӗ. Малтанхи икӗ тапхӑрта, вӗсем Германире тата Чехире иртнӗ, вӑл тӑваттӑмӗш пулнӑ. Халӗ ҫанталӑк ҫинчен эп вара сирӗнпе ыранччен сывпуллашатӑп, чипер йӑлӑр.
Ҫанталӑкпа паллаштаратпӑр. Спонсорӗ Восточный экспресс-банк.
Чӑвашгидроме центртан пӗлтернӗ тӑрӑх, ҫитес талӑкра республикӑра пӗлӗтлӗ ҫанталӑк пулать, хушӑран уяртать. Вырӑн-вырӑнпа ҫумӑр ҫӑвать, аслати авӑтать. Ҫил кӑнтӑр енчен улшӑнса ҫурҫӗр енчен ҫекунтра сакӑр вун виҫӗ метр хӑвӑртлӑхпа вӗрет. Аслати вӑхӑтӗнче вӑйланать. Ҫӗрле республикӑра вун виҫӗ вун сакӑр, Шупашкарта вун пилӗк вун ҫичӗ, ыран республикӑра вун тӑхӑр ҫирӗм тӑватӑ, тӗп хулара ҫирӗм, ҫирӗм икӗ градус ӑшӑ пулать.